Lampa. Ejeňiň muň içinden ikisini sykytlamaly nätmeli? Erkek gal aýtýan, ha. Sen alar muňy towsan muňlup. Biesko. Ýene biriniň aýtmany ora. Hormatly muşdaklym, Hindistan. Ssylka ssylkasyny aşakda aşakda goýup geçeris. Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Mary şäheriniň Mary şäheriniň Muhtar Gektar Gektar Gektar O ne gektar? 1 2 3

Öý, harasat! Nä özüňe şoň ýaly gülkünç durny öýtýäňmaý sen? Bar başga oýunjaklaryňy oýnasana sen. Gideýin mundan. Bar, bar, bar, bar. Aw-aw, ýoluň ak bolsun, bar. Harasat bolaý şine. Ýaňky samsy üçin men sizden ötünç soraýan, men ýönekeý student. Täzeje bölüme hoş geldiňiz. Meni diňleseňiz-ä, şu bölümi sypdyrman görüň. Aý, görüň-dä. Onda näme, çaýyňyzy, kökäňizi ýanyňyza alan bolsaňyz, biz başlaýas. Hindistanyň Uttar-Pradeş ştatynda ýaşap ýören bir doktor polisiýa arz edipdir. Doktoryň aýtmagyna görä, ol özüni Ýedi million rupi, ýagny togsan müň dollara barabar lampa satyn alandygyny we satyjynyň lampanyň içinden jyn çykaryp görkezendigini aýdypdyr. Doktoryň aýtmagyna görä, satyjylaryň biri özüni jadygöý hökmünde görkezip, lampanyň içinden jyn çykaryp görkezipdir. Ýöne lampany hem jyny ellemegi gadagan edipdir. Jadygöý oňa lampanyň öýüňize şatlyk, bagt, agzybirlik getirýändigini aýdypdyr. Doktor özüniň alynanyny öýüne gidenden soň bilipdir. Polisiýa bu iki kezzabyň başga-da birnäçe maşgalany şeýdip allanlyklaryny anyklapdyrlar. Bularyň adamlary allap gazanan pullary birnäçe million rupi barabar. Birnäçe million rupä barabar! Gözüňe getir, brat. Şoň ýalak özüni aldanyp togsan müň dollara satyn alýan, lampa satyn alýan bir adam däl, birnäçe adam bar. Şunuň üçin gerekdir dagy Hindide. Hindistanda jyn modamkaýa. Bar. E sen nä horragam diýýän. Zadyň içi pul. Lampajyk gurnasak togsan müň dollaram az pul däl. Bir gezejik satsak bolýar. Eýýäm birnäçe ýyl bäri Amerikanyň Rebbit Hell şäherinde ýaşap ýören adamlar özlerine Indi häkim bolýamy ýa oba sowet bolýamy? Eý häkim, häkimem häkimdir welin, emin-ä oba sowet diýjek. Oba sowedem türkmen sözi däl-ä, däl ýa-ma? Oba sebet, oba sebet diýip öwrenişipdiris-le. Kes! Garaz, üýtgeşik görnüşde saýlaýarlar. Dalaşgärleriň hemmesi öz garynlaryny açyp ýöremelidiler. Elbetde, bu oýun däldi, sebäbi bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýyldan bäri Rebit Hell şäherinde diňe itleri oba sebet diýip saýlaýardylar. Ýakyn günlerde Uilber lakamly fransuz buldogy şähere häkim edip bellenildi. Täze häkimiň şäheri nädip dolandyrjagy barada maglumat ýokdy. Ýöne ol eýýäm öz dalaşgärlerinden saýlanmak üçin birnäçe işleri ýerine ýetirýärdi. Birnäçe işleri ýerine ýetirýär. Birnäçe işleri. Hekaýany jemlesek, Itiňiz bar bolsa, Rabbit Race-e göçýäňiz. Aýlyjaň hem Indi bolsa bir azajyk gynançlyrak täzeliklerimiz bar. Mario Ritrir adyndaky bir oglan Deýzi Ýan adyndaky bir gyz bilen duşuşmaga başlapdyr. Ýöne Mario başda bir zady soramagy ýadyndan çykarypdyr. Deiziananyň maşgalasy Indoneziýanyň günbatar Nusa tarapynyň Tengrara welaýatynda ýaşaýan eken. Ol ýerde bolsa öz gyzlarynyň başga welaýatdaky adamlar bilen gürleşmegine gaty gowulyk bilen garamaýardylar. Deýziananyň maşgalasy uly gopgun tuzurypdyr. Ýigrimi ýaşly Deýzianany maşgalasy öz öýüne alyp gaýdypdyr. Marion bolsa eden işi üçin jeza hökmünde başaşak durmaga mejbur edipdirler.

Oo Mario. Oo Mario bolupdyr. Indi bolsa başga täzeliklerimize geçsek. Ballyňmy? Indi bolsa günüm. Günüm. Indi bolsa şu günüň iň bet täzeligine gelýär. Türkmenistanda 27 kilogram agramly hyýar Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge ahmal. Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň ýaşaýjysy Hemra Babaýew öz melleginde ýigrimi ýedi kilogram agramly, togsan alty santimetr uzynlykly, segsen bäş santimetr diametrli hyýar ýetişdiripdir. Bu wideo siziň dykgatyňyza ýetýänçä, belki-de Ginnesiň rekordlar kitabyna giren bolmagy ahmal. Elbetde men bu täzeligi Instagramda gördüm. Instagramda goýlan postuň aşagynda ýazylan kommentariýalar biziň türkmen halkymyzyň nähili degişgen we dileçeperdigini ýene bir gezek subut edipdirler. Tx. Geläýipdir. Stranitsasyny zakryt edipdir-ä. Etdim. Indi bu podpisasiýamy kabul etdänçä garaşyp oturaýyn menje. Kommentariýalar bar eken. Indi bilýär diýýär. Indi hem indi bütün dünýä bilýär diýýär kimiň hyýarynyň goçaklygyny diýýär. Ýene bir ýeri ýazypdyr. Äý diýýär, sorasaň diýýär, bir iki kile çekip bererin gaýankydan zat diýýär. VIP Aşgabat. Siz hem podpisatsa bolup bilersiňiz. Ýakyn günlerde Aşgabat şäheriniň bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda we Iki müň ýigriminji ýylda düşürilen wideolaryny goýupdyrlar. Aratapawut haýran galdyryjy.

Roliga giresiňiz gelse, özüňizi görkezesiňiz gelse ýa-da başyňyzdan geçen üýtgeşik zatlar bar bolsa ýa-da bilýän üýtgeşik täzelikligiňiz bar bolsa, bize ugradyp bilersiňiz. Salgymyz şu töwerekde. Saklasana be. Şeýlelik bilen dostlar, videomyzyň soňuna geldik. Biz siziň bilen hoşlaşýas. Indi bölümlerde görüşýänçek. Hoş. Sag bolun. Bärde.